Falle bod rhai ohonoch chi um, yn ymwybodol bod cofnod yn y Cynulliad Cenedlaethol ar hyn o bryd o drafodion uh, ein haelodau cynulliad ni yn y siambr, ein corff democrataidd ni, Ddim ond yn cael ei gofnodi yn y Saesneg, heb law os oes Aelod Cynulliad yn siarad Cymraeg. A mae e, i fi, yn gywilydd bod ni mewn gwlad lle bod sefyllfa gyda ni sy wedi codi, lle mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru wedi annog y math hyn o symudiad. Felly, mae flin 'da fi, ond fi'n mynd i orfod cael rant, achos wnes i gwrdd â cwpl o Aelodau Cynulliad bore 'ma ynglyn â'r cofnod, a dyw e ddim yn edrych yn obeithiol ar hyn o bryd o gwbl. A Os nad yw hwn yn symbol, ar ôl y refferendwm ym mis Mawrth, o beth i ni am i naratif Cymru fod am y flynyddoedd nesa', alla' i ddim yn meddwl am unrhyw beth mwy symbolaidd, felly bydden i'n jyst yn erfyn arnoch chi i gael pip i weld beth yw'r sefyllfa, achos ar hyn o bryd mae'n tramgwyddo hawliau iaith a wi wir yn credu hynny. Tybeth. A dyw hwn ddim yn farddonol iawn achos nes i fe heddi, ond gobeithio weithio fe. I aelodau Cynulliad 2011. Ni all cyfansoddiad greu bwriad na byd ym mhennau rhai sy'n gwbl ddi hud, sy'n becso mor dam a ddaw hi ar y daith. Ffin digon diflas yw ffin hen iaith i rai, rwystr, addurn bach del, rhyw groeso i Gymru, rhyw what the hell, rhyw eiriau a chystrawen sy mhell yn y cof, ond mae rhai sy'n eu harddel yr un mor ddof, yn ofn lleisio barn, yn ofn eu cysgod, yn becso y bydd balchder yn codi bwganod, tra bod hi yn y gornel, tra bod hi ar drengi, rhyw olwg arni fel 'tai arf i'n llwgu. Ond chlywodd hen Gymry eriod y stori bod hunan hyder yn eitha secsi, bod yn well gan bobl fod gyda dynon sy'n becso, taw'r pobl sy'n bod yn nhw i chi moyn swso, bod hi'n brofiad rhyfedd bod yng nghwmni di nod rhyw bobl sy'm yn gwybod be ma nhw moyn bod! A thra bo'r Welsh extremists yn galw am gofnod yn eu hiaith eu hun, ma nhw'n gofyn gormod! Mae 'na etholiad i'w hennill, geith iaith ddod 'to. Ry'n ni mewn llywodraeth, mae'r Gymraeg yn no go. Mae 'na refferendwm, well peidio sôn am iaith frodorol sy'n dipyn o bôn. Ac ar ddiwedd y dydd, mae'r pethe 'ma'n ddrud, os rhaid i chi gonan o hyd ac o hyd! Felly pwy nawr sy'n gafel yn llaw yr hen wraig? a'i gwadd ar daith i Gymru Gymraeg. Mae'n dipyn o boendod i'r prosiect 'ma, so fi'n perthyn i bawb, wedyn well gweud na! Er i GJ Williams, Saunders Lewis, Jenny Eirian, DJ Davies, Lewis Valentine, JE Daniel, Islwyn Ffowc Ellis a Rhydwen, Gwilym Are a Daniel Owen, Gruffydd Jones Llanddowror, Owain Glyndŵr, Ifor Owen, Lewsyn yr Heliwr, Waldo Williams, Emrys ap Iwan, Ifor Owen, Luned Morgan, TJ Davies, Eileen Beasley, Jac Glan y Gors, Hywel Teifi, Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru, Gwyn Alf Williams, William Williams, SO Davies, Noelle Davies, Gwilym R, Pennar Davies, Twmor Nant, Iolo Morgannwg, Dic Penderyn, Alwyn D Rees, Morgan Llwyd, Mabon, RE Jones a Kate Boss Griffith, er i'r rhain i gyd a mwy gynnau'r gannwyll cyn ein geni ni yn dawel ddidwyll, mae'n anodd ei theilwra hi nawr i weddu i'r cyfansoddiad mawr. O oes, mae peth wmbreth wedi'w gyflawni, ond pa werth i'r holl beth os na ddaw hi 'da ni? Mae 'na beryg ryw ddydd ar ddiwedd y trac, pan ddaw trên annibyniaeth i'r orsaf, clac, clac, y daw pawb oddi arno a baner y ddraig, a neb yn y cwmni yn siarad Cymraeg.